Abusuafoɔ adɔfoɔ mema wakɔ aba aba ma me bɛke kitchen ma me bɛke kitchen deɛ ɛyɛ kitchen a yɛkyerɛ nneɛma papa wɔ hɔ ɛno nti abusua mo ani nka ma me bɛke kitchen na megye di yie sɛ wobɛsua nneɛma papa wɔ hɔ de aka nea wo nso wonim no ho Onyankopɔn ahyira me na deɛ wahyira me no me nso medan no adi de akyerɛ wo ɛfiri sɛ ewiase a yɛwɔ yi Yɛn nyinaa, obiara hia obi. Biribi papa bi wɔ wo mu. Biribi papa nso wɔ me mu. Ɛno nti, bere a yɛrekɔ yɛn anim no, na deɛ ɛwɔ me mu no, me nso meda no adi de akyerɛ wo, na wo nso woatumi afa bi. Ɛnnɛ, me ne wo reba abɛkye kɔkɔɔ. Megye di yie sɛ, kɔkɔɔ deɛ, dodoɔ no ara, obiara nim kye. Na kwan a mefa so kye me kɔkɔɔ na merebɛkyerɛ wo, na ɛkwan a ɛyɛ a mefa so bɔ me sika ho ban, na ɛkwan a mefa so a me preserve m'aduane Ɛno na ɛnnɛ mebɛkyerɛ wo. Ɛfiri saa berɛ yi, sika ho ayɛ den, wiase a yɛte mu yi, na aduane a yɛdi yi nso so na ɛbɔ yɛn ka. Ɛno nti, sɛ woamma w'ani anna hɔ, na sɛ woanhu kwan a wobɛfa so amanegye w'aduane na woamanegye wo sika a, da biara wobɛto wo sika ayɛ dɛn? ato ato agu. Ɛna ebi nso a, ɛnnɛ woankɔ adwuma a, ɛn, wo ho rekyere wo, barima kɔ, ɔbaa kɔ. Ɛno nti, mobɛba fie no na mo nyinaa moabrɛbrɛ. Ɛno nti, mekyerɛ wo kwan a wobɛfa so a, ɛbɛtumi aboa wo ama wo nso Wobɛduru fie no na woahu sɛ wobɛkeka nneɛma bi ayɛ dɛn abobɔ mu. Ɛno nti kɔkɔ a ɛnɛ menɛ me ne wo rebɛkyeɛ ɛyɛ very simple koraa. Mekye a na mede ahyɛ freezer. Mede hyɛ freezer a time a mehia no mɛyi ato hɔ. Nti anɔpa no a menkɔ adwuma mmra no meba no na ice no nyinaa anane afiri mu na afei mede ahyɛ me microwave mu na mahiti. Sɛ womfa nhyɛ microwave mu koraa a, na wo frying pan no a ɛwɔ hɔ no, na woayi de ato mu. Bere a ice no nyinaa anane no, na woadanedane no, na ayɛ kamakama too te sɛ deɛ wɔakye no no. Wo deɛ, yɛnkɔ. Enti na mese ma me ba Keke kyen, nneɛma papa wɔ hɔ. Ɛno nti, ɛmma wo werɛ mfi sɛ wobɛ like na woashare na woasubscribe. Yɛnkɔ na yɛmfa nneɛma no nyinaa nkɔ. Kye no, ɛno na ɛgu TV so wɔ ha sei no. Enti yɛnkɔ. Me kɔkɔɔ no nso so, madi kan ahohoro ho dada. Wobɛyɛ biara a, make sure sɛ Wobɛwo koro kɔkɔɔ no ho. Ɛnam kyɛnsee ketewa wei sei so a yɛsi so no, tɛn biara meyɛ aduane biara a, me make sure sɛ mɛnoa cinnamon anaasɛ kafe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyi scent afiri efie. Nti ɛmma wo werɛ mfi wo yɛ nso na sɛ wo kitchen no nso ɛnyɛ kitchen hɔ a, na woamake sure sɛ wobɛto wo pono no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aduane no rengye hɔ. Ɛna sɛ wo kitchen no nso yɛ kitchen hɔ nso a, ɛnneɛ ɛno na merekyerɛ wo yi. Wodeɛ yɛ no sei ara na wowie a nso a na woasan agyaa no ama no asi so. Wobɛhu sɛ gyama no nsi so bɛyɛ ten, fifteen minutes a, berɛ a woayɛ w'aduane no awie no, ɛbɛyi pampan no nyinaa afiri hɔ. Wei mede kan de Madi kan de asi so nti no, mema no abu fie ha awie. Mewie a na masɔ ayi no, na kyerɛ sɛ asan aburo kɔ abɔnten na ayi mpampan no nyinaa ama no nyinaa akɔ abɔnten. Simple koraa.

Ɔbɛka sɛ, Ei, enti saa adeɛ wei, sɛdeɛ na na yɛyɛ no? Umm, Arubaki wɔ hɔ. Ɔde ne nyinaa rebra baako baako. Ɛna sɛ wode adeɛ biara nso gu anwa mu a, ayɛ a ɛmma anwa no nyɛ hyehyeehye, ɛna ɛmma ɛnwa no nyɛ hyehyeehye. Ayɛ a lɔ gya no ansa na wode agu mu. Wode aduane stove no nso, woahu sɛ ntutuo ngu gu so. Na aberanteɛ bi a na na me ne no te fie. Ɔkyea wo. Ɔyɛ a, na wɔde wɔkye bayerɛ a na wɔama wɔn ayɛ hyehyeehye na wɔde kye wo na atutu aguam. Mese, Ei, na ayɛ dɛn? Ɔse, Ɔyɛ kye wo a na ɛyɛ dɛn? Mese, Wowie no asɔ wo su nyinaa ayɛ tantaantan. Mesrɛ wo, mɛnyɛ saa. Yɛyɛ saa wie a, wobɛsan ama wo ho adwuma because nnipa nni adagye nti woyɛ biribi a na. Sɛ mede agu mu awie no, meyi me hair gya no kakraa bi aka ho. Kɔkɔɔ, worekye a, Ma no egya no nyɛ hann. Wode gu mu wie a, na woahan no kakra na ato no bo. Woma no egya no bebree a, ɛbɛben no na inside no mmene. Enti ma no medium heat nkakrankakra. Ɛnna sɛ ɛrebɛkye awie na sɛ woreba abɛyiyi nsusuaa a, na woama no heat no nso so kɛse sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awan a ɛwɔ mu no nyinaa ɛbɛtumi anya ahoɔden na ne ho ahenhan no. Enti woyɛ a na kyerɛ sɛ ɛno ara ne sɛ Wayi anwa bi asia ne kyibi kɔkɔɔ de ahyɛ ɛhɔ no, ne kyibi nso so kala wole. Aane, sɛ yɛyɛ akyɛkɛ a, na mmɔfra no, wɔn ani gye akyɛkɛ ho. Nti meyɛ akyɛkɛ a, na kyerɛ sɛ, anansɛ no nso, makɔ akɔ akɔyi ne saa na mahi ti. Nti meyɛ bi kala wole na mede aka ho. Nti sɛdeɛ meyɛ me deɛ kala wole no, ɛno na meresan reda no ade de akyerɛ wo, na wo nso woatumi ayɛ bi de aka wo so wo deɛ no ho. Wo kɔn dɔɔɛ ara na kyerɛ sɛ. Abusuafo wo kɔn no na matwitwa awie no me bɛkye me de nkyene kɛkɛ na me di egu ho because wei yɛde bɛdi akyɛkɛ na nyame yɛ adom a sɛdeɛ maame bɛki meyɛ me kala wole ankasa a ɛbɔ w'anim a ɛde kyeoo hɛɛ wanhwɛ yi a wobɛka atɛterɛma no. Ɛno nso ara na kyerɛw sɛdeɛ mesi yɛ me kalawele na wayɛ bi de ama w'abusua ne w'adɔfoɔ, na megye di yie sɛ wɔn ani bɛgye ho na wo kunu nso ani bɛgye ho pa ara. Mum na mabɛkyerɛw sɛdeɛ Maame Becky meyɛ me kalawele biara bɛn sɛ wakae? Abusua mesrɛ wo, ɔyɛ akae sɛ tɛn biara wode bɛgu mu a wobɛloogu gya no Sɛnea ɛbɛyɛ a ntutu ngu hɔ. Aduane nso deɛ woyɛ wie na wanka bi anhwɛ a wohu sɛ na ɛnyɛ ayi wo mu.

Ɔdɔfoɔ, kɔkɔɔ no na makye awie no, meregyaa no ama no asi hɔ na adwo koraa ansa na yɛabɛpake agu boos no mu. Dwoɔ no, meba abɛpake. Wobɛtumi ayusu zip bag yi. Normally no, sei na meyɛ no. Sɛ ebia wopɛ sɛ wode kɔ adwuma a, nti dodoɔ a waa woyɛ mu ara wonim sɛdeɛ wosi wosi didie no na wayi wayi no saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womma ice no mfiri mu na wonsan mfa nkɔhyɛ fridge mu. Ɛyɛ saa na wama taste no asesa. Nti sei ara na meyɛ no. Ɛnde nti dodoɔ a wopɛ no, wokɔ adwuma a, wobɛtumi ayɛ no sei. Nti anwummere na woayi ato hɔ na ice no nyinaa afirim. Nti wosɔre anɔpa a na woahiti te sɛ deɛ woakyɛ no foforɔ no na wode agu wo fruit flask mu na wode kɔ. ɛna ebi a wo ne abusuafoɔ nso na ɛwɔ hɔ na wopɛ sɛ wode nkubɔ mu si firi fridge mu a ɛno nso ɛnyɛ yi woyɛ ne sei a na woyi kama mmienu nso so

na ɛno nso wato mu so ayɛ ama mframa no nyinaa mpue adidi no nti meyɛ na sɛ yɛa na meyɛ no na mede ahyɛ fridge mu abusuafoɔ mo ani kama mebɛkeke kyɛn nneɛma pa wɔ hɔ de ma wo. Ɛna mayɛ me beans stew. Ɛno nso woyɛ a na woatete ebia deɛ wode bɛkɔ adwuma no. Te no se sɛdeɛ wonyi mfa mfiri freezer no mu na wonwie nsan nkɔhiiti na woasan de akɔ akɔhyɛ mu. Woyɛ saa a na wosɛe w'aduane no ahoɔden a ɛwɔ mu no nyinaa. Nti wopɛ bowl ketewa bi te sɛ sei a na woatete de agu mu. Woantete a, yie no w'ankasa wo feel sɛ ɛyɛ ma wo no. Abusuafoɔ, sɛi ara na meyɛ no na mede ahyehyɛ hyehyɛ. freezer na time biara ama wo ho ahare wo na wa save wo sika ɔn sɛ aduane nso time biara wobɛyɛ no sɔpɔ sɔpe sɔpe biara no na kyerɛ sɛ wotu wo sika ɛyɛ den ɛtu gu. Ɔdɔfoɔ, ɛno ara ɛnie na wode agu wo plastic ɛyi mu simple woyɛ a na wayi, mesrɛ wo mɛnfa rubber no ɛnfa nhyɛ microwave mu ɛnheati mesrɛ wo. Ɛba saa a, wosan de yareɛ de rema wɔn. Enti na metwɛn sɛ mɛma no adwo ansa na mede agu mu. Enti wobɛyi ti a, na woayi agu plate so na wode ahyɛ wo microwave mu. Deɛ egu bowl no mu no nyinaa, wobɛyi ti a na woayi agu wo plate so na woahwie na afei woaheati. Sɛ frampan nso so na abɛheati wɔ mu a, woheati wo frampan no a na afei woayi de ato mu. Ɛno ano no, na ayɛ te sɛ deɛ woakyɛ no foforɔ no. Abusuafo Amonika Ɔmpɛ keke kyen nneɛma pa ɛna na mpɛ keke kyen yɛkyerɛ ɛwɔ hɔ Nyankopɔn nhyira wo Ɔnte n'anim mfa nkyerɛ wo.